Beth yw effaith y cyfnod clo? Ydyn ni'n bobl wahanol? Ydyn ni'n ddewrach, yn fwy petrusgar, yn fwy gofalgar? A pha pump eitem sy'n allweddol wrth i ni baratoi i adael y tŷ erbyn hyn? Dewch i Ddyffryn Aeron i glywed profiadau tair menyw, y cyfnod clo â ni. Wel, ga i groesawu pawb yn gynta. Mae gyda ni gwmni arferchog, Catrin Davies, sy'n byw yn Aberaeron. Mae Catrin yn fam i ddau o fechgyn ac yn berchennog busnes salon deredori yn Llambed. Mae Barbara Roberts yn athrawes sydd wedi ymddeol ac wedi symud nôl i Geredigion ers, ers rhai blynydde, ac yn ni'n falch o'ch cael chi nôl hefyd. A wedyn mae Alaw Mair Jones gyda ni, sy'n byw yn Felin Fach ac yn fyfyrwraig sy'n astudio Cymraeg Byd Busnes ym Mhrifysgol Aberystwyth. Siwr i chi gyd? Iawn, diolch.
Iawn, diolch.
Nawr te, y cyfnod clo, i ni rhyw bron i chwech mis ers dechrau'r cyfnod clo, a fi'n mynd i ofyn i chi fod yn gynnil, a Catrin, gael ddechrau gyda ti, sut fydde ti'n disgrifio mewn tri gair y cyfnod clo o dy brofiad di? Yym, annisgwyl, pryderus a llonyddwch.
a Barbara, beth amdano chi, y tri gair? Siom.
Um, uh, diolchgarwch a ymlacio.
Mae'n y bethau positif yn y, yn y, ddoi, yn y chwech gair cyntaf na. Beth amdano ti, Alaw? Um, Fydden ni'n gweud heriol, um, pryder de, a newid. Iawn, reit, mi'n iawn, mynd i chi weid mwy nawr te. Catrin, disgrifia beth oedd dy dri gair di ac yma ha ffordd oedd nhw'n cyfleu dy brofiad. Wel, yr annisgwyl a'r pryderus oedd yr ffaith bod oedd e 'di dod y teimlo bod y clo 'di dod dros nos a bod ni wedi cael falle rh- rhyw fath o rybudd ond oedd e 'di dod o'n i yn gwaith ar dy' Gwener a nhw'n gweud so chi agor dy' Llun a wedyn doth y pryder mewn o beth oedd yn mynd i fod dyfodol y busnes dyfodol, beth o- beth o'n i'n mynd i wneud ar ran arian, beth oedd yr cwestiynau mae i gyd, a oedd e'n brofiad eitha' emosiynol. Fi'n credu llefes i am ryw ddou ddiwrnod, achos o'n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl. Hmm. A wedyn pan pan wnaeth pethau setlo lawr, a o'n i'n cael amser i feddwl a doedd yr gwybodaeth iddo am yr help o'n i'n gallu cael dy'r cyngor sir a popeth fel ni, doth y llonyddwch o fod adre ddim yn goffod rhedeg a raso o un man i'r llall, gweiddi ar y plant i ddod mas o'r tŷ i fynd i'r ysgol, a just setlo lawr a dod i arfer hefyd, a goffod troi mewn i athrawes o ryw fath um, i ddysgu'r plant. Doedd y llenyddwch ddim lot fan i, ond oedd yr Ond oedd y profiad wedyn o o gwybod bod pawb yn yr un cwch a ni'n gallu clatio bant yn gwybod le ro'n ni'n sefyll a wedyn oedd e'n oedd e'n brofiad amser bach eitha neis wedyn i cael hoi fach. Cylch cyfan o, o deimladau ac emosiynau. Mm. Beth amdanoch chi, Barbara?
Wel, siom, achos o'n i wedi newydd symud yma, a o'n i eisiau dod i nabod pawb, a felly o'n i'n ymuno â phopeth oedd yn fodlon gael fi, um, a mynd i'r digwyddiadau, a wedyn yn sydyn dim byd, dyddiadur yn wag. Felly, siomedig iawn. um, ond wedyn, diolchgarwch, achos Oedd pobl yn edrych ar fy hôl i, oedd y cymdogion yn edrych ar fy hôl i. O'n i'n byw mewn lle hyfryd, o'n i'n gallu cerdded lan y brynie, yn y ceen, yr all, lan y môr. Felly o'n i'n ddiolchgar iawn bod fi'n byw ble ydw i, a o'n i'n sylweddoli bod fi'n... mae'n well i fi nag i'r rhan fwyaf o bobl. Felly, o'n i'n ddiolchgar iawn. A wedyn ymlacio, yr un peth â ti, Catrin. Ti'n o'n i wedi llenwi'r dyddiadur yma, a popeth uh, mynd mlaen, sawl peth yn y dydd ac yn y nos. A sy'n un o dim rhaid i fi gofio mynd allan, allai jyst wneud yn byd. oedd e rhywbeth newydd. Mm. A oedd yna'n iawn.
Hyfryd. Alaw, mae dyddiadur gwag i fyfyrwraig, siwr o fod yn odd.
Yn odd, achos Wel, twlo, gethon ni'n um, eisteddfod rhynggolegol ter penwthnos cyn y cyfnod clo, a chi'n clywed am y gêm rygbi hunan yn cael ei ganslo lawr yn y canolfan y Principality, um, pethau'n dechrau cael lawr, y ffermwyr ifanc wedyn yn cael lawr am deuddeg wythnos i ddechrau, um, a ni dal tan heddi'n anymwybodol pryd fyddwn ni'n nôl yn y neuad goffan fel un fach. Um, a'n cynadlu dath yr heriol a'r pryder bod fi ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd i fi yn yr awr nesaf o ran fy addysg i, heb sôn am beth oedd yn digwydd falle o fewn yr 4 awr ar hugen wythnos um, uh, nesaf wedyn oedd yn arwain mlaen. A wedyn fel dath y newid mae wedyn bod y byd i gyd wedi dod i stop dros nos a diolch i'r drefen am rhywbeth fel Zoom neu Teams, o'n i'n gallu cyfathrebu gyda falle ffermwyr ifanc neu'r darlithwyr nôl yn Aberystwyth wedyn yn o'i o um, cyfwystrwydd uh, cartrefi wedyn. De. Felly ma'r dair elfen 'na wedi newid 'ym mywyd i a wedi rhoi persbectif bach gwahanol fel merch ifanc yn 'i ugeinie cynnar 'te.
O'dd gyda chi unrhyw ddisgwyliade a- a- a- am ar y am y cyfnod clo ddath e'n sydyn a o- o'ch chi'n meddwl Barbara o wthnos ne' ddwy byddwn ni nôl i normal?
Dim wthnos ne ddwy on o'n i'n disgwl popeth yn myn nôl yym mis Medi yn yr hyr- Hydref a dychre blwyddyn newydd a bydd popeth yy yn dechre eto yy na beth o'n i'n disgwl. A beth amdano ti Alaw?
Wel o'n i'n credu fel o siwr o fod bydden ni ddim yn gorffen fel ddim yn gorffen yy flwy- yr ail flwyddyn yn y brifysgol adre on' o'n i'n meddwl falle bydden ni'n ca'l yn wthnos Nefi Blu sef wthnos clo brifysgol dechrau um, Mehefin, nôl i ryw fath o dolmarrwydd yn Aberystwyth, ond hefyd, fel o'ch chi Barbara yn gweud, mis Medi, chi wastad yn meddwl blwyddyn newydd, bod popeth nôl i um, normal, ond yn anffodus, llon llaw o bethau sydd um, nôl i'n normal gyda ni ar y foment.
Catrin? Ie, yeah, yeah, mae'n ar un peth. Wel, o'n i, o'n i, o'n nhw'n gweud ar y dechrau, o'n i'n meddwl, o, rhyw pethefnos, a fyddai'n nôl yn gwaith, o leia, o'n i'n meddwl. A mwyaf gyd oedd yr amser yn mynd mlaen, a fydde pawb yn gweud, o, wyll ti safio dy hunan, achos bydd popeth, bydd e ddim nôl, bydd e ddim nôl tan mis Medi, a o'n i... oedd yr amser 'na'n teimlo'n hir wedyn, ond o'n i yn, o'n i yn meddwl rhyw, bydden i'n meddwl bydde wedi mynd mlaen mor hir, ond mae'n amlwg bod pŵer y feirws yn, yn gryfach na'r disgwyl. Mm.
A mae'r impact fel, fel i chi wedi disgrifio ar fywyd cymdeithasol wedi bod yn enfawr yn dweud, mae hwnna'n bryder mawr iawn felly i, i, i ardalodd unrhyw ardal, ond wrth gwrs yn yr mm-hmm. ardaloedd Cymraeg lle mae gymaint o fwrlwm ac yn y blaen. Ti, Ala, wedi disgrifio'r pryderon. Um, oedd na rhywbeth arall pan wyt ti'n meddwl am, am dy ardal, dy bentre, dy fro, dy gymdeithas? Oedd na bryderon am hynny? Fi'n credu y pryder fwya o'dd bod os bydde rhywun falle teulu ne' ffrindie'r teulu ne' ffrindie'n ehangach yn y gymuned yn yym ca'l yr feirws 'i hunan yn anffodus yn colli bywyde. Ni 'di bod yn lwcus yn yr ardal fel c- yy Dyffryn Aerom fyn 'yn yym 'di neb clywed lot amdan yr feirws ni 'eb clywed am lot o bobol sy wedi yym ca'l y feirws. Felly ma' hwnna'n bryder i ni hunan achos ni fel 'swn i'n yn aros pryd ma'r firws yn mynd i ddod i'n hardal ni. Fi'n credu bod ni dal yn byw yn y pryder yna tan y foment yma heddi nawr. Ydy hwnna'n rhywbeth ti, Catrin, yn ei deimlo hefyd? O bendant, oedd y pryderon, pryderon am um, iechyd meddwl bobl hefyd. Achos mae lot o bobl, fel i ni'n aelod o gôr, a mae fe'n rhywbeth ni'n cymdeithasu'n aml, a mae ambell un yn dod i falle sydd ddim yn gweld lot o neb yn ystod yr wythnos, os y'n nhw'n ffermwyr, So ni'n poeni am yr yr yr effaith bydde hwnna'n cael ar bobl hefyd, yn enwedig yr hira o'n i'n mynd mewn i'r cyfnod, le o'n i'n digon ffodus, penderfynon ni fel teulu i gael um, cwiz o wythnos, wnaethon ni peth ar côr hefyd, oedd hwnna'n lot o hwyl, oedd e'n oedd e'n codi bwrlwm chi, oedd e'n codi'r um, codi'r morale yn y yn ynddo fi'n bersonol ta beth o'n i wastad yn teimlo well wedi bod off yn siarad â rhywun neu achos fi yn un sy'n lico cymdeithasu so oedd y pryderon 'na oedd bod e bod e i gadw bant achos ni wedi bod mor lwcus yn Ceredigion bod e wedi sefyll i raddau wedi sefyll eitha pell wrthon ni. Mae 'na achos bod bobl wedi ymddwyn yn yn fel maen nhw'n fod yn dyfe? Ie. Yeah.
O chi Barbara yn sôn am uh, colli'r um, elfen gymdeithasol o fynd i llefydd y gweld bobl. Mm. Oedd, oedd hwnna, oedd chi bryder dros y bobl byddech chi'n cwrdd â nhw fel arfer?
Wel, achos yn oedran, mae ddrwg dy fi, ond o'n i'n hunanol iawn. o'n i'n becso amdano'n hunan, achos o'n i'n gweld y lluniau yma o pobl yn yr ysbyty yn methu anadlu a'r peiriant yn anadlu a tiwb lawr i gwddw nhw. A o'n i'n dychryn, o'n i ddim eisiau, dwi ddim eisiau mynd i'r ysbyty a cael y profiad yna. Felly, a bod pob un yn dweud mae hyn bobl sydd uh, mewn perig mwyaf. Felly, am rhwng ti fi, o'n i yn gofio cofio amdano'n hunan a dim am pobl eraill. Wel, dwi'n meddwl mae hyn anol i hynny, ond cymryd cyfrifoldeb yn dy fe, cymryd yeah, cyfrifoldeb dros yeah. gadw eich hun yeah. yn saff. Beth ych chi wedi golli fwyaf te yn ystod y, y cyfnod, a mi allai hynny fod yn rhywbeth cymdeithasol neu rhywbeth rhyfedd, rhyfedd iawn, Catrin?
Wel, y canu fwya, ma' gwell isie cyfeillgarwch y ca- achos canu odd y peth odd o'n i'n mynd i côr bob nos Fercher a hwnna os o'n i di ca'l amser fel diwrnod falle caled yn gwaith ne' rwbeth fela odd mynd i ca'l blastad mas yn yn y côr yn rwbeth odd yn llesol iawn. So, ar ran um, gweld ise, na'r unig beth fi wedi gweld ise yw'r cymdeithasu ran y côr. Dyw pethau eraill, dyw'r dyw rhedeg ar aso, sa'i wedi gweld ise, ise pethau fel ni. Mae'r ma plant wedi gweld ise mwy falle, na beth i fi'n bersonol, achos fi'n fi credu sylweddolon ni faint o'r rhedeg i ni'n neud yn mynd â y plant i manne, ond gweld ise ar ran fi'n bersonol, gwely a gwaith, gwledysu'r cyfeillgarwch pobl yn gwaith hefyd, y cwsmeriaid. Mae hmm. lot o cwsmeriaid i fi, dim ond fi, maen nhw'n gweld o fewn wythnos i gael sgwrs hmm. gyda. Maen nhw'n gweld i gon, ond maen nhw'n cael sgwrs. So y, y ffaith o'n i'n poeni am beth nhw, fan i'n gweld eisiau nhw i raddau hefyd. i cael gweld shwd o'n nhw'n dod mlaen a sgwrsio am yr wythnos dyn nhw. Dyna, ie, yeah, canu yw'r peth mwyaf. Canu a chwmni. Ie. Yeah. Babra.
Um,
rhyddid. Uh, oedd dim rhyddid gyda, gyda fi fynd unrhyw amser, unrhyw pryd, unrhyw man. A gyfarwydd yna. Um, hefyd, Cymdeithasu, ie, achos dwi yn gymdeithasol, fi'n lico pobl a fi'n lico mynd uh, gweld pobl. Um, uh, ond hefyd methu um, gwahodd pobl i'r tŷ. O'n i'n teimlo bod hwnna'n ofnadw, chi'n gwybod, o'n i'n gorfod cadw pobl pellter si fas. Um, a peth arall, uh, uh, dwi'n dwlu am y theatr, a o'n i ddim eisiau mynd i'r theatr.
Na. Gawn, wel, gobeithio rhyw ddiwrnod bydd hwnna'n newid. Ond nid yn rhas. Beth amdano ti, Alaw? Um, fi'n credu jyst gwmnïaeth. Um, ni'n lwcus bod ni'n byw mewn ardal um, wledig, mae pawb yn abod i gilydd, mae pawb yn perthyn fel i gymdeithas. A fi'n credu'r peth mwyaf golles i de oedd y ffermwyr ifanc, achos chi'n cwrdd bob nos lun, Um, fel oedd Catrin yn gweud, os chi wedi cael diwrnod caled felly yn yr um, darlith, felly gael um, arholiad, chi'n cael dwy awr, dwy awr a hanner yn y ffermwyr ifanc, chi'n gallu anghofio am popeth, a chi'n cael pobl mewn i addysgu chi, felly ni'n mynd ar dramp i weld gwahanol bethau yn yr ardal, a fi'n credu bod yr elfen yna o byd o gweld pobl wyneb yn wyneb, a ni fel pobl ifanc, ni'n well, ni mor gyfarwydd o gweld i'n gilydd, um, unwaith, dwywaith yr wythnos, a mae bron o bod, wel, mae chwech mis wedi bod, a falle ni i'r gweld yn gilydd, mae fe jyst yr elfen o gwmnïaeth, a mae'r, um, ni gyd jyst yn poeni am ein gilydd wedi bod nawr. O'ch chi Barbara wedi disgrifio'ch profiad fel aelod hun o'r gymdeithas. Um, o'ch chi'n meddwl bod yn oedran, os oedran gweitha i wynebu'r cyfnod clo?
So ni'n dweud um, rieni gyda pobl ifanc, yn ewedig os dyn nhw'n byw mewn dre, uh, mewn fflat gyfyng a plant gyda nhw trwy'r amser am dyddiau dyddiau. A gofidio am dyfodol y plant hefyd, a iechyd nhw a popeth. So, so ni'n meddwl um, rieni gyda gyda teuluoedd. Mm -hmm.
Catrin, o ti'n riant gyda ddoi o foes, ti wedi disgrifio profiad, ond pwy, pa oedran wyt ti'n meddwl lle bydde'n fwyaf bregus o wynebu'r cyf... oedd yn wynebu'r cyfnod? Fi credu ar ran plant oedran sydd y fi, sy'n 7 ac 8, maen nhw'n ma nhw wedi derbyn, maen nhw'n derbyn beth bynnag o'n i'n gweud, o'n nhw'n gweud, ie mam, a nhw'n deall, o'n nhw ddim yn hmm. cwestiynu mm. lot, o'n nhw'n iawn, a ni'n lwcus, o'n i'n gallu slipo mas dan nhw. mas i'r dre. Ond fi'n cre- y pobl fi'n teimlo'n flin fwya amdano yw oedran fel ti Alaw a chi Barbara, yr, yr rhai na, rheina sydd yn henach achos bod nhw yn goffod aros mewn oherwydd oedran. A wedd hwnna yn, achos mae lot o bobl fel yn rhieni sydd wedi ymddeol, mae fod gytre bob dydd trwy'r dydd yn galed i ddim gallu mynd i cymdeithasu a mae'n an iste mewn yr un oedran bobl a fel ti alaw sydd yn wedi wneud lefel A, wedi dechrau mynd i'r coleg a mae cymdeithasu, fi'n cofio pan o'n i yn, yn, yn i geinau, cymdeithasu oedd y peth mwyaf a mynd ma, byd o'n mynd mas ar nos sadwn, oedd e'n drychinebus a bydden ni y gwenw'n rhyfedda bod fi'n cael mynd mas. So mae'r ffaith bod, a fi'n gweld Mae dy fi tri i ddal sydd yn yr categori oedran ti alaw a mae'r ffaith bod nhw ddim yn gallu mynd mas i gymdeithasu, chwarae rygbi a bod, mm. bod pethau fel yna o'n i'n teimlo, bobl fel yna o'n i'n teimlo mwyaf flin dros do. Achos bod nhw ddim yn cael, bobl oedran fi, o'n i'n gallu, o'n i'n gallu y plant yn ni, yr esgus dyn ni fod gytre. Ond fi yn, o'n i yn teimlo'n flin am yr yn enwedig falle'r bobl ifanc, achos maen nhw wedi colli mas ar shwt gymaint, a hefyd y plant yn neud lefel A. O'n i'n meddwl bod rheina wedi cael, cael mm. bach o del wael i radde, bod nhw wedi ffeili eisteddu ar oliadau ar ôl yr holl waith maen nhw wedi mewn fe. A'r ffaith wedyn bod nhw'n mynd i coleg, os nhw'n rili'n really gallu mynd i coleg, achos maen nhw'n gofod eistedd mewn ystafell yn neud e fel trwy cyfrifiadur. So mae Mae'r holl profiad 'na, maen nhw wedi edrych mlaen i gael y profiad ers i nhw dechrau TGAU nhw, mae fe wedi cael ei tynnu bant. A gewn nhw ddim yr amser 'na yn ôl. A fi yn teimlo'n sori, plant sydd â lefel A. Alaw, alaw.
Efe chi sydd wedi cael ei weithio ti'n meddwl? O ran oedran?
Mae'n siŵr, mae fe math o beth sydd fel, fel o Catrin yn gweud, mae'r to hun anni fel ieuenctid, ond fi'n credu fel, fel o'n i'n arfer, o'n i wastad yn mynd, mynd, mynd, o'ch chi'n chi byw i'r cloc, chymod, o'ch chi'n o'ch chi ar ras i bob man, a fi'n credu bod yr amser hyn wedi wneud i ni sylweddoli i ni naill ai adael pethau allan yn ein bywydau neu gario pethau mlaen. A fi'n credu bod yr elfen gymdeithasol wirioneddol, chymod, fel o'n i'n colli fel um, digwyddiadau'r haf, megis y Sioe Frenhinol, y Steddfod Genedlaethol, y Steddfod yr Urdd, a hyd yn oed y sioiau amaethyddol lleol bydden ar rhyw um, gymdeithasu a diwedd o noson, bydde pob hawb yn dod at ei gilydd, a fi'n credu bod ni fel yr ieuenctid um, wedi cael ein anodd, ond fel un peth sydd wedi bod yn lwcus bod yr um, y ffaith bod ni wedi gallu brwydro mlaen gyda'n gilydd, ond mae fe'n gyfnod heriol i ni, a fel, fel oedd Catrin yn gweud, mae'r oedran um, dwy flynedd yn iau na fi, wirioneddol wedi cael ein anodd lenni, a fi'n teimlo mynd nôl nawr i'r brifysgol yn y, y dros penwthnos, Mi fydd 'na newid ar fyd i ni bobl ifanc a fi ddim yn siŵr shwt mae'r blwyddyn ola yn mynd i fod yn Aberystwyth. Odyn ni'n mynd i allu cael y cymdeithasu rhwnt y gwahanol flynyddoedd trwy gyfrwng um, IMCA wedyn. So falle mae'r ma pryder a mae'r ma ofn dal i fod um, o amgylch hyd y uh, tan heddi te.
Felly, er bod ti wedi cael dy gau allan falle o'r arferion addysg a'r darlithoedd a'r coleg ac yn y blaen, um, os yna rhywbeth positif neu anusgwyl sydd wedi datblygu i ti alaw yn ystod y cyfnod? Um, un peth anusgwyl fi'n credu, achos bod amser wedi bod yn rhydd ar y nwylo i dim yym rhedeg ar asor i lle yym ges i'r cyfle 'de i rhoi yym wel y gwynion i'n gallu neud mewn i busnes a ma' hwnna 'di bod yn rwbeth ma' nifer fawr o bobol ieuenctid wedi yym galluogi creu yn ystod y cyfnod clo hyn a fel bod dim fel swydd dros yr haf gyda fe bod yr holl gaffis, y swyddfeydd yym ar gau yym o'dd 'i'n gyfnod bach anodd ar yr ar adegau ond felly ges i jyst yr syniad wedyn o wneud rhywbeth o arian poced wedyn a sefydlu um, uh, crefftau dyffryn wedyn fel busnes. Mm. Siwt hwyl ti'n cael ar hwnnw? O di, mae fe'n mynd yn dda iawn, o di, wedi bod ys mis, wel, chwech wythnos bach nawr am, o di, digon hapus, a mae cwsmeriaid yn digon hapus o beth maen nhw'n cael hefyd, so allai ddim, allai ddim complaino fel maen nhw'n gweud. beth amdano chi, Babra, chi wedi sefydlu busnes, neu beth i chi wedi ffindo'n anusgwyl? Wel fi'n defnyddio'r we a fi'n gwerthfawrogi fe yy yy yym e-bost a i gysylltu lot mwy Zoom fi'n dwli ar Zoom achos fi'n gallu yym siarad â pobl dros y byd a a'r teulu a gweld nhw a cymryd cyrsie a Oedd e, o'n i'n credu bod e'n wych uh, ambell waith yn well na bod gyda... Chi'n colli pethau, fi'n gwybod, ond mae'n effeithiol iawn a mae'n rhoi rhyw fath o um, ehangdir i chi. Chi'n gallu mynd ymhellach ac ymhellach. Uh, ond fi ddim wedi sylweddoli hwnna ar blaen achos o'n i'n brysur yn neud pethau eraill. Ond nawr oedd amser da fi, fi'n credu oedd mae'n mae, mae wych. Dwi'n meddwl bod y dechnoleg, ta faint uwch oedran chi, mae'r technoleg yn mynd i fod yn, yn rhan fwy allweddol falle o'n bywydau ni. O'n bywydau ni, Catrin, wyt ti'n mm. ffitach neu'n ddewrach, talach, ysgafnach, trymach ers y cyfnod?
O'n i'n ffitach, achos o'n i'n gorffod mynd mas yy i ga'l y llosgi egni i'r bechgyn, o'n i yn mynd mas ar beic, a sylweddolais i bo' fi yn gallu erbyn y trydydd wthnos pedlo lan rhiw heb goffod pwsio'r beic, yym so es i'n ffitach, ond o'n i 'di mynd nôl i gwaith a fi wedi colli y cwbwl rili, so ma' iste fi mynd nôl ar y beic 'na i ga'l cadw fe lan. Sa'n sa credu bod fi'n dalach, fi'n gobeithio ddim, no. Mae'n gofyn cael codi'r tŷ. Ond um, na, fi ddim yn drwmach. Ond fi'n uh, atai yn sgafna chwaith, fi wedi aros fel i fi. Ond mae'n bach mwy ffit falle. Pa braf, yn amdano chi? O, dwi ddim yn ffitach, dwi ddim yn ddewrach, dwi ddim yn ysgafnach nac yn dalach. no, nadw. O'n, o'n i'n mynd i um, cadw heini, dosbarthiadau. A dechreuais i wneud nhw am hyn mae hunan, ond o'n oedd ddim mor ddiflas, felly na, wedi colli pethau fel ni. Ond chi'n ddewrach yn y ffordd chi 'di addasu i'r i'r i gymdeithasu ar yy ar y we ac yn y bla'n bydde? Um, na, ond falle, ie. A law, ti'n ddewrach? Ti'n ffitach? Na, fi ddim yn ffitach, na, o'n i'n cyn i, achos o'n i'n cerdded lan a lawr rhyw pen glais bob dydd yn mynd i'r darlithoedd, a fi'n colli hwnna nawr. Um, dewrach fi'n credu fydden ni i goncro i fe mas i'r siopau, i wynebu pobl, mae hwnna'n eitha dewr o'n i'n teimlo, ond na, sa'n ysgafnach. fi, da, fi ddim yn dalach yn credu bod fi wedi shrinco, a wedyn fi'n gobeithio bod fi ddim wedi rhoi pwysau flan, ond falle bod pobl eraill yn gweud wahanol, ond ie, yeah, na, dewrach fi'n fi gobeithio de, ond um, na, gewn ni weld beth ddaw. Beth am y normal newydd ten fyr, Babra, beth, beth ych chi'n rhagweld, un peth chi'n rhagweld yn y normal newydd? O, rhaid bod yn wyliadwrus, cymryd gofal, pethau dwi ddim eisiau gwneud, ond bydd rhaid i fi feddwl fel ymlaen llaw cyn bod mi'n mynd rhywle a i bwy dwi'n siarad y pethau. Felly, um, na beth bydd i am amser, dwi'n credu.
Beth amdano ti, Alaw? Um, Wel, fel merch sydd wedi cael ei magu ar ffarm, fel maen nhw'n gweud am hylendid, ond i wastad wedi cael ei tyfu lan gyda'n rhieni, olchi dwylo bod tro chi'n mynd mas i'r ffarm, dod nôl mewn i, gyffo, i wneud unrhyw beth. Fi'n credu bod fi wedi cael ei dwy lan bod yr ochr hylendid na gyda fi. Ond fel yr normal newydd nawr, fi'n credu fel, os chi'n mynd mas nawr i siopa, mae eisiau goriadau'r car, mae eisiau um, wallet neu pwrs yno chi, arian uh, neu debit card, mwgod a hand mhm. sanitizer. Mae pum peth na wastad yn y car gyda ni nawr, a fi'n credu mae fel la fydd yr normal newydd nawr. Mae rhaid i ni bach y bod fwy hwyliadwrus a cofio bod helendid pawb ddim rhywun peth, ond bod eisiau bod pawb yn weddol gyfartal wedyn ni gobeithio a bod yr feirws yma'n well, cadw draw.
Catrin, yeah. mae'n normal newydd yn y salon trin gwallt ym mhob man. Odi, normal newydd, sbreio, sychu lawr, goffod meddwl ddwywaith, goffod, a goffod dysgu bobl i feddwl hefyd, hwnna fi'n gweld, rhywbeth oedd heddi, nath rhywun tynnu mwgwd i bant, a colio fel hyn, a jyst dod fe ar y top, a ni fel, na, chi'n gallu neud na, ma' rai' chi roid e yn y bin, so o'dd raid sterileiso cwbwl, so jyst jys- i meddwl mlan, yn ytrach na jyst cymryd e'n ganiataol bo' chi'n gallu roi hwnna fyn 'na, fi'n gallu neud hyn, fi'n gallu neud 'na, a cof- a'r cofio yndyfe, dysgu'ch hunan i golchi dwylo, mwgwd, pethau fel la. Ie, yeah, so jyst meddwl ymlaen yw e. A unwaith ddeith pobl yn gyfarwydd ag e, rhywun peth, pan o'n i'n gweud, mae'r sgwrs wedi bod rhywun peth, am di, um, pan bennodd smygu mewn tu fewn. O, oh, siwt o bobl yn mynd i cofod a ffili cael sigaret mewn tafar, ond nawr, na'r, nar normal, ynddo fe? So mae fe, mae fe bach o debyg. Yn cael maeth bydd pobl wedi cyfarwyddo.
Fe mynd i ofyn i chi i gloi, fe mynd i ofyn doi gwestiwn mewn ffordd. Um, un am edrych nôl ac un am edrych mlaen. Mewn cwpl o eiriau, siwt, siwt chi'n meddwl byddwn ni'n edrych nôl ar y cyfnod hyn, gwedwch mewn 50, 20 mlynedd, A beth yw'ch gair chi am, un gair falle am y dyfodol, i chi'n gobeithio am y dyfodol? Uh, Catrin, gyd i fi'n gyntaf edrych nôl, fi'n meddwl byddan nhw'n, bydd, bydd y sgwrsio fel, ti'n cofio ni'n goffo wneud hyn, a ti'n cofio ni'n goffo wneud na, a o, fi'n cofio, digwyddodd hyn, a digwyddodd y llall, a pethau, a, fi, a fi'n credu bydd, bydd lot o bobl, yn ymwedig oedran y plant nawr, plant ni, um, byddan nhw'n, bydd, bydd yr, beth maen nhw'n dysgu nawr gyda nhw yn y dyfodol, byddan nhw'n mwy wyliadwrus, fi'n credu. A ar ran y dyfodol, fi'n credu gofalus bydde'r gair, bydd pawb lot mwy gofalus.
Alaw, sut fydde ti'n edrych nôl ac edrych mlaen? edrych nôl fi'n credu pa mor gryf yw cymdeithas ni wedi gallu concro o ryw radde ar y foment gobitho bod ni wedi gallu dod trwyddo um, y pandemig ma a hefyd bod ni wedi gallu bod ni wedi byw trwy pandemig does dim pawb yn byw trwy pandemig um, a wedyn yn yr dyfodol fi'n credu dyddiau gwell i ddod fi'n credu na beth i fi'n na beth yw'r um, moto fi wedi bod trwyddo fe gyd wedyn.
Hyfryd. A Barbara, beth amdanoch chi? Mae'n gobeithio byddwn ni'n edrych yn ôl a gweld e fel tro bwynt. Byddwn ni'n gwneud pethau gwahanol achos uh, y cyfnod na. Um, a am y dyfodol, dwi'n credu Gwerthfawrogi beth sy gyda ni a amddiffyn e.
Diolch. Wel, fi'n gwerthfawrogi'ch amser chi a'ch a'ch sgyrsiau chi. Mae'n mae wedi bod yn hyfryd cael darlun tair dynes farlymus o Geredigion yn sôn am chwech mis cythryblus a mae'n siŵr bod yna gyfnod um, cyfnodau heriol o'n blaenau ni eto. Ond gai ddiolch yn enfawr i chi am eich cwmni a'ch cyfraniad i Wyl yr Enfys.